ministry mwa mokwongo in 2022 to en live stream mokwongo kabisa kabisa madhi e koro higani. Asebedo ka hesitate dhi live to kawuono ero koro achoko chir ma koro an live. Koro inyalo join no kendo inyalo share stream ni kamoro amora ma intiere. Lighting mara kia ni chal nade. Hapa no bea. Oo. Ani gik molos gi lwet dhano gi jokelga kisram jokama gik molos gi lwet dhano jokelga kisram. Koro inyalo nyisowa ni watch video ni koa kanye? Wan live en saa ariyo ma Kenya, kuonde mamoko e Kenya en saa adi? Pod aneno ka ji pok ok odonjo le gibiro donjo ing'eyo ni mae live mokwongo live stream mokwongo mokwongo mokwongo makwongo dhi be ok an kata sure ni ji adi madhi biro anyway adwaro wuoye gik matin mana kaka topic mar live ni wacho luo kitgi gi timbegi an an nyar jaluo An nyar jaluo nikech babana en jaluo. Iwachoga ni kuma babani aye ema ibende iaye. Watem anena share video ni dakika achiel. Hmm. Vidio ni be ni kech ok onen chat hidden why ani gik molos gi lwet dhano gi jochandga ji Chat hidden. Mm-hmm. Oh, karo neno. En ani pok aneno ka ji obiro. Koro mano e gima chanda. We atem anena lose gi koni. Kawuono ang' nu bear with me. Dakika ariyo mokwongo en loso live ni mondo odhi maber. To ang'eyo ni kosechopo tok dakika ariyo to dhi yudo ka koro waselose. Ing'eyo ni an be pok adhi live mang'eny koro nitie kaka wambo baga. Bless you. Akia ni koro gir ne en part mar kaka gino baga. We atem anena mondo ang'i anena mondo koro eka ji obed ni ji Hey. Yawa mama koro dwa ketho na live gi ger malich kamano jowadu. Oh, YouTube studio. Mae gima omiyo pok nadhiga live nyaka nene. Ma pod obaga. An be apuonjra to mana ni dakika ariyo mokwongo ema koro ang' nubeya koda. Bang' dakika ariyo dhi yudo ka koro aselose maber. kendo koro ji nyalo join nikech chal ni akete akete in a way ma onge ng'ata ng'ata ma nyalo donjo e, nikech kata katemo rangora kae to be ok anyal nenra mm. koro we alose uru dakika ariyo kaselose to wadhi uru mbele internet be kik timre kodwa marach Eh, koro gik molos gi lwet dhano gi jokel ga kisra. To watemo atema joka madonge. Eh, nyaka watem. Ok wawe nikech koro losgi gi lwet dhano to gichandowa ni koro ok watem. Nyaka watem. Nyaka watem. We awe alose alosa maber dakika achiel mondo jomoko odonji nikech koro jomoko ok nyal donjo e live ma waketo. Obiro kendo obiro maber. aneno ka koro aseneno gimomiyo nokonen sekete public nikech ok en ga public koro aparo nolosore jomoko koro nyalo nene eh atieko dakika mang'eny ero uru kamano gik molos gi lwet dhano gi baga kendo chanda ma koro an ana live to ne an kenda yani nawuoyo kenda kaka nakete ne koro nyiso ni awuoyo kenda To koro tek mondo ang'e kuom jomoko ka wuoyo kenda kata wawuoyo gi ji. Koro we arito. To kata kamano, ada wuoye joluo kitgi gi timbegi. Nitiere gik moko mane kane wadongo to nyiminyisowa ni magi gin gik makwero. Mama be nyisa ni en kwero, babu nyisa ni en kwero, nyithindwa be nyisa ni en kwero. Koro magi gik mana daro wuoyi kawuono. Luo kitgi gi timbegi. Some messages such as spam may not be visible. All messages are visible. Okay. Koso tinde ka ji odhi live to ji ok wuo yawa. Eh. Eh. Mera. Weche mag live gi ran koro gi tamwana. Temo setemo to yo tamwana. Koro we awuo awuo kenda mondo atieki. mondo adhi apenj jomoko kaka wuoyoga e live. Anyway, nikech koro aneno anena ka an mana kenda jowadu hmm? ke kata gima miyo an kenda atemo lose to kolosre uh. pod atemo atema lose to ok olosre mae kaka dhi live tek ga okero otamore ero okero otamore ero ng'at achiel osedonjo ero koro tiyo Aneno ng'at achiel gine sebaga kama nyaka ne nende. Uh, to ng'at achiel no be nyaka ta wuoyo. Ok inyiswa kisedonjo kotiyo. Ochako wuok. Wala la la la. Mm. Mano tema koro choro wang'a makiara go kata. Eh, omera gini baga. Gima bagi to bagi. Ma baga. Be gini ose bagi? Wang'ni obaga. Hey, utamo wanga. Eh, eh, eh, eh, watu watakuwa dadede. mondo kik waketh sana wacha nadhi dhi live for 20 minutes 8 minutes athagora athaga ka gini baga mabaga mabaga mabaga mabaga Koro wadhi change title mar video. An aduokonu mana erokamano. Nyocha e denda lit matin kendo sani to koro awinjo maber kendo nitiere cast achiel kuom jowa ma Sumbi TV kochacha be miluongo ni Puk margi Salamanda. En be sani pod dende lit lakini en osiptal oyudo thieth kendo wageno nodhi dhi maber. Benard Odhiambo nayudo mos mari koa kuom CEO mar Asumbi TV kendo na kendo mana yudo mos koa kuome. Joma nomosa e Asumbi TV ma nyocha nie live Asumbi TV ma nyocha oorona mos, mos nochopo maber. To kata kamano, sani koro adhi maber kendo asechango maber kabisa. te koro wasechako loso kata sama wuoyi kodi ni waikore mar dhi Homabay Easter weekend ni wan Homabay Homabay county an Homabay pok nadhiega nyaka nene koro eka dhiye odiochienga mokwongo pok nanyonoga Homabay wang'ni abi Homa Bay, Homa Bay County. Awinje ga winja, anena nene TV, lakini wang'ni to koro adhi Homa Bay County kama pok nadhiye ga nyaka nene. Koro manyiso ni content sani dwa chako biro Kaliech. Nitiere moko be mane oselosi to nikech koro ne nyaka nakaw break matin mondo ang'i kaka ngimana gi afya nadhi koro pok naginene. pok na edit gi maloso gi maber ma ng'ato nyalo neno. Koro sani adhi loso gi kendo gidhi dhi online ubro neno gi. Eh, to kata kamano gima nyalo wacho ni aduoko ni erokamano kabisa. Ok nang'eyo ga ni seche moko support nyalo wuok kuom joma ok i expect. Ng'ama ok ing'e